Siwmas ydych chi? Dwi'n gobeithio da cynna'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich amino mi yn y fideo hwn. Fan yma, os yn mynd i datblygu app newydd, mae gyda mi syniad o rhyw fath o app i wellhau yr rheglder o'r dysgwyr. Achos pan dwi'n yn siarad yn iaith, yn llawer o'r amseroedd, dwi'n yn canfod, er fod dyn yn gwybod yr gair yn Gymraeg, mae angen i mi i wingo ar gyfer yr gair QR, felly mae'n angen i mi, dwi'n teimlo, i wellhau y cyflymder o ad-alw y geiriau yn fy ngof, felly dwi'n meddwl os gall rhywun a dalu y geriau yn ei gof yn gyflymach, mae'r hyn a'n rhifo yn uniongyrchol fel gwelliant yn yr rhuglder o'i fedrusrwydd yn yr iaith. Felly, dwi'n mynd i ddatblygu ap sydd yn bwriadol yn amganu i alluogi hyn trwy'r rhyw fath o'r chwaraeaid. Felly, yn gyntaf dy mynd i lawrlwytho'r er cod tarddiad ar gyfer yr app arall, sydd am galw Game Story App, achos dwi'n meddwl mae'r hyn yn cynnwys llawer o'r adnoddau defnyddiol ar gyfer y datblygiad o'r app i gyflymu yr alwad o'r geriau ar gyfer yr dysgwr. Felly, yn yr gweithred gefndrefn yma, Linux, dyn eisoes wedi creu yr plegell rhiant ar gyfer yr holl wefan ar gedfer.com. Felly, dan y plegell rhiant yma, mae eisoes gyda ni uh, Game Study App. Felly, dwi'n mynd i Creu applicash newydd ar gyfer yr app newydd hwn. Dwi'n mynd i roi yr enw ar gyfer yr app newydd, rhywbeth fel er enghraifft gem gwell digelder fel hyn. Ac nawr, dwi'n mynd i glicio ar y cysylltiad i lawrythwr yr cod taliad ar gyfer y Game Story app, fel hyn. Ac wedyn i dewis i achub y ffel. Nawr, imiwn yn yr picell ar gyfer y llagwythiadau, os dwi'n yn rhestru yr ffeiliau gyda'r yr oldodiad neu terfyniad pwynt ac wedyn zip, a dyma'r fe. Nawr, dwi'n yn gallu rhedeg y gorchymyn i dadgyd gwasadu fe trwy rhedeg y gorchymyn fel hyn, Ac wedyn yr enw o'r fel, fel hyn. A dyna fe. Nawr, os ydych nawr yn rhedeg y gorchymyn i restru cymwysiad o'r pregell ar gyfer Game Story App, 1 di ddim 3 fel hyn. Dyna'r cymwysiad. Felly, yr hyn gallu symud y pregell hon i mewn i'r pregell ar gyfer y gem gwell reiglder, fel hyn. Nawr, os ydyn yn symud i'r pregell ar gyfer yr

yn yr iaith JavaScript a'r HTML heb yr angenrhaid i ddefnyddio PHP. Fy ngofal mwyaf yw berthnasol i'r adnodd o'r gerfa, sut i ystorio hyn imiwn yn y cof y poriwr neu gyfrifiadur, ac sut i gystrawen ni, trwyddo fe, heb unrhyw arafiad yn yr Gosodiad o'r ap, yn enwedig union yn y poliwr, ond yn y dyddiau hyn, mae gyda ni y periannau gyda'r er cof yn gyffredinol o am leiaf o 2 gigabyte yn arferol yn fwy nag hynny. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn nid cyfryw o'r gofal fel yn y blynyddoedd o blaen. Felly, dwi'n mynd i ymgeisio i gwneud hyn yn hollol yn y JavaScript ar HTML ar XSS, ac os angen rhaid i defnyddio PHP, sydd dwi'n yn amhau, does dim unrhyw rhaid iddo fe, rydyn ni'n gallu defnyddio y PHP. Felly, i dechrau, rydyn ni'n gallu creu yr ysgybwrdd ar gyfer yr tudalen yr HTML ac rydyn yn gallu ei alw ar un enw fel ar gyfer yr eddyl, sef gem gwell rigolder. Pwynt HTML fel hyn. A dyma'r yr ysgybod ar gyfer yr tudalen ac rydyn yn gallu mewn osod rhyw neges i mewn yn y fe fel hello byd yn y cyfamser. Ac felly os ydych chi'n yn mor rhio i'r boriwr, ydych chi'n gallu mewn fyny ar cyfeiriad ar gyfer y tudalen hon, sef cartref i'n blaenslais, gerfa blaenslais, gem, gwell legal der. Ac wedyn, yr un peth unwaith eto, point html a dyna ni. Felly, y syniad o'r chwaraeaid yw, mae angen yr chwaraewr i mewnbynnu ym bob chwaraeaid deg gair gwahanol, bob un yn dechrau gyda'r lithren gwahanol o'r egwyddor, Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu creu rhyw fath o dyleniad, ac yn y diwedd o'r chwaraeaid, mae'r er amseriad yn ei arddangos ar y tudalen. Felly, ar gyfer hyn, fel arfer, dwi'n mynd i greu y rhestr o bethau i'w wneud ar yr brig o dudalen. A dyma fe, gyda'r er adran gwahanol ar gyfer y rhestr o bethau i'w wneud, ac hefyd y rhestr o bethau sydd wedi eu cwblhawyd. A dyma'r er gyntaf doddiad union yn y rhestr, sef mae angen y dyleniad o ddeg gar gwahanol oddi wrth yr defnyddiwr. Felly ar gyfer y swyddogaeth hon, mae angen i ddefnyddio yr iaith JavaScript ac dwi'n mynd i greu yr adran newydd ar gyfer y JavaScript ar y gwelod o'r adran yn y gorff fel hyn.

Fel y buoch chi'n wedi sylw, mae'r rhestr hwn ddim yn, yn cynnwys yr llythrennau sydd yn un llythrennog, heb yr llythrennau yn ddau llythrennog, fel er enghraifft yr ech neu edd neu ell ac ati.

heriau sydd yn bodoli yn yr hanfodiadau hyn heb wedi eu treglio, felly os ydyn eisiau i cadw y cydbwysedd o'r niferoedd o'r geriau union yn bob un llythren, felly dwi'n meddwl mae'n mwy cyfleus i ddefnyddio dim ond yr llythren sydd yn un llythrennog. i gynnwys y rhai sydd yn daeargrynnog hefyd. Wedyn, ar gyfer y dolen, mae angen inni i hollti pob un llethren gyda'r yr arwythnod gwagle fel y gwahanwr fel hyn. Nawr, mae angen Nawr mae angen inni i dolenni trwy'r pob un o'r felly yn y doleniad neu yn y dylliad fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu allbynnu bob un res union yn yr llofnodiad ar gyfer yr rheiliffordd fel hyn. Felly nawr os rydyn yn ychyb y ffeil ac yn llandu debliad y dalen trwy pwyso ar y botwm neu rheoli gyda F5 fel hyn,

Ynglŷn at yr neges gwell oddi wrth yr poriwr yn yr amgylchiad datblygiad, sef nid ydy'r yr amgodiad o'r dogfen HTML wedi ei daganwyd, felly imiwn yn yr beniad o'r dudalen, imiwn yn y tagiau ar gyfer y pen fel hyn. Rydyn ni'n gallu mynosod y tag ar gyfer y meta, sydd yn yr iaith Groeg yn cyferio at yr manylion, yr hyn yn gallu mewn ysod yr prydeledd ar gyfer yr dillad neu sypyn o'r arwthnodiau i fod yn UTF cysylltnod 8 fel hyn. Felly nawr, os rydyn yn ychydig beth fel ac yn llawn deblu at y dalun, a fydd y neges yn diflannu? Ydy, mae'r neges wedi diflannu. Nawr, i derbyn y mewnbyniad oddi wrth y defnyddiwr yn pob un doleniad o'r Doleniad, rydyn ni'n gallu arddangos yr cymell oddi wrth y poriod fel hyn. A dyna ni ar y llinell 22, ac wedyn rydyn ni'n gallu allbynnu yr gar derbynwyd oddi wrth y defnyddiwr i mewn yn yr rheolifwrdd hefyd fel hyn. Felly nawr, os yr un yn y cybyffel ac yn y llangydefru, Atalog. Mewn bynnwch a ga dechredig gyda'r llythren yn isod, felly yn gyntaf mae angen i ni i mewn isod a gair mewn bynnwch yn yr cymell, ac hefyd mae angen i ni i mewn isod y llythren yn y blwch. Fel hyn. Ar y llinell 22, nawr mae angen i mewn osod y gair mewn bynnwch Ac wedyn, i mewn yn y ffwythiant ar gyfer y cymell, mae angen i ni i mewn osod yr amlywolyn sydd yn cynnwys y lythren gyfredol. Felly nawr, os ydyn yn achub ac yn llawn debri,

a wedyn gar fel gamdeithas, a wedyn gar fel dogfen, ac ati. Felly, hyd at hyn, dwi'n meddwl ydyn ni'n wedi profi mar y gyntaf swyddogaeth, sef dyleniad o ddeg gar gwahanol oddi wrth y defnyddiwr, yn gweithio. Nawr, y cam nesaf yw i adeiladu amrywaith o swyddogaethau union yno fe yn gyntaf i wirio a fod pob un gar yn nilys, ac wedyn i cadw pob un

adnodiadau ar y llinell 5 ar 6 i wirio y mae pob un gar yn ddilys ac hefyd y mae pob un gar nid yn al adroddiedig. Anglyn at y doddiad ar y llinell 5, sef i wirio y mae pob un gar yn ddilys. Yn gyntaf mae angen i ni i wirio mae'r gar yn dechrau gyda'r er,

Felly'n anglyn at y cyntaf gwiriad, rhywun yn gallu atodi y rhywbeth fodd ar y terfyniad o'r ffythiant i gymell yr myndodiad neu'r mewnbyniad oddi wrth y defnyddiwr, sef rhywun yn gallu ychwanegu y ffythiant fan yma, i drawsffurfio y rhwyll neu'r y fath wyneb o'r llythren i fod yn fach llythren fel hyn. Wedyn, yr hyn yn gallu cymharu

gyda'r uh, alw ar trafod. Trafod mae'r uh, gwerth yn gwer, sef i dolenni yn anfedrol. I wneud hyn, hyd at pan mae'r defnyddiwr yn mewn bennu ar mewn bennad sydd yn cyflawni yr erfyniadau ar gyfer yr mewn bennad, sef yn gyntaf i fod yn dechrau gyda'r yr un llythren fel yr llythren cyfredol. Fel hyn, ar y llinell 27, ac os ydy i torri allan o'r dolyniad yn fedrol fel hyn. Felly os yr nawr yn y cip y ffeil ac wedyn yn llawn y debrid dalen,

Nawr, maen nhw wedi derbyn y gar a'r ddangosfa. Os ydych chi'n nawr yn mewnbynnu ar gyfer y llythyren B, gar sydd ddim yn dechrau gyda'r y B, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Os ydych chi'n mewn osod y gar patrwm fan yma, Mae'n dal yn dweud atolwg mewn bynnwch y gad dechredig gyda'r llythren yn isod. Felly nawr, os dwi'n yn mynd fyny y gar, er enghraifft, bwthyn, nawr, a dyn ni'n yn symud ymlaen i'r llythren ec. Felly mae'r hyn yn gweithio. Nawr, y cam nesaf yw i symud ymlaen i'r ail gwiriad, sef i gwirio a fod y gair yn bodoli yn y gerfa. I ddechrau, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu defnyddio rhyw fath o'r rhestr o eiriau sydd yn ffwlfri neu lol, ac wedyn, pan ydyn ni'n wedi profi mae'r yr amwysiad neu yr cod taliad yn gweithio heb trafferth, rydyn ni'n gallu Defnyddio'r y geiriau neu y rhestr o eiriau yn go iawn. Felly ar gyfer hyn yn gyntaf, ar y llinell 28, dwi'n mynd i creu yr anwolyn o'r fath bwliaidd fel hyn. Ac yn gyntaf dwi'n mynd i roddi y gwerth iddo fe i fod yn 1 fel hyn, sef yn wir. Felly os ydy'r er, gwiriadau yn gwir, ydych chi, mae'r hyn yn gwir, felly os nac ydy'r er, gyntaf amod yn cael ei gyflawnwyd, ydyn mynd i newid yr gwerth

gwer yr hyn yn gallu torri allan o'r doleniad fel hyn. Felly ar gyfer yr al wediad sef i prawfholi ai ydy y gar wedi yn bodoli yn y gerfa, yr hyn yn gallu prafholi yr allbyniad neu gwerth dychwelwyd oddi wrth rhyw fwythiant fel hyn, na'r ar y llinell 30 mae'r yr amresymeg yn dweud, os nac ydy yr gwerth dychwelyd oddi wrth yr ffwythiant gair yn gerfa yn wir, felly i newid yr gwerth yn yr anwolyn, elbu iawn i fod yn diddym neu yn anwir. Nawr, y cam nesaf yw i greu y ffwythiant hyn gyda'r enw gar yn gerfa, ac yr hyn yn gallu gwneud hyn i mewn yn yr adran ar gyfer yr sgript yn y iaith JavaScript fel hyn. Fan yma ar y ochr chwith, dyma'r yr ffwythiant gar yn gerfa, sydd ar y foment yn wag, ac hefyd ar y ochr dde, mae gyda ni y cymwysiad o'r pregell Game Story App, sydd yn gynnwys y cod daliad ac hefyd yr adnoddau ar gyfer yr app hwn. Felly nawr, os rydyn yn gael y cipolwg imiwn yn yr cod ec a data.php, Fel hyn. A dyma'r er perfedaidd o'r data sydd yn cael ei defnyddiwyd yn yr App Game Story app. Felly, rydyn ni'n gallu alsgrifio yr un perfedaidd ar gyfer y data ar gyfer yr app newydd fan yma, sef y game Gwell Regalder, fel hyn. Dim ond hyd at, er enghraifft, y cyntaf ugain, ac rhywun yn gallu ei lido i mewn yn y ffythiant fan yma. A dyma'r er cod ar gyfer yr dulliad llythrennol yn yr iaith PHP, ond nid ydym ni yn defnyddio PHP fan yma, ond yn hytrach JavaScript, felly mae'n yn eithriadol yn hawdd i drosffurfio yr dulliad yma yn y PHP i JavaScript fel hyn. Trwy'n gyntaf yn mewnbynnu neu mewn osod y datganiad o'r gwasodolyn i mewn yn yr iaith JavaScript fel hyn. ac rhyn yn gallu galw yr anwolyn neu gwatadolyn hyn yn ec a data fel hyn. Ac ar gyfer yr dechreuad o'r dillad llythrennol yn JavaScript, mae'n ein dechrau gyda'r er petrial agor cymfach fel hyn. Ac mae'n ein derfynu gyda'r er petrial agor Con fach cae fan hyn. Felly, ar gyfer yr geriau ar ôl y lythren A yn y rhestr, rydyn ni'n gallu ychwanegu nhw yn waith law fel hyn, Felly mae angen redol i dilyn yr un ffyrwdaeth fel o'r blaen. Felly mae angen i cadw uh, tri tanlithlech fel yr arwydd nod gwahanol fel hyn. ac ati. Felly, dwi'n meddwl mae'r rhithennau hyd at y rhithren F yn digon ar gyfer nawr. Nawr, os ydyn yn llawn datblygu a dudalen,

cymell ar gyfer yr rhan A, achos nid ydy'r ffwythiant fan yma ar y ochr chwith, sef yr ffwythiant gyda'r enw gar yn gerfa yn dychwelyd unrhyw gwerth ar y foment. Felly, i mewn yn y llinell 30 mae angen inni i rhoddi i mewn yn yr ffwythiant fel parametr yr gar mewn benyd gyda'r defnyddiwr, sef yn yr amwywolyn, neu gostodolyn ec gar, ac mae angen i ni i derbyn hyn yn y datganiad o'r ffosiant gar yn gerpa ar llinell 37 fel hyn. Ac wedyn, yn y ffosiant fan yma, mae angen i ni i dolennu trwy'r holl dulliad fel hyn. Ac wedyn mae angen i ni i hollti bob un llinell yn y doleniad ar yr tryfflyg ar adnod y tryfflyg tanllell ac wedyn i cymharu y cyntaf rhanbarth os ydy e yr un fel y gair rhodid imiwn, imiwn yn yr ffwythiant hwn fel hyn. Felly nawr, beth sy'n digwydd fan yma yw o'r llinell 82, rydyn yn creu yr anniwolyn sydd yn bwliaidd gyda'r enw LB iawn ac mae'n yn ei ambenodyd ar y dechreuad i fod yn anwir ac wedyn

nhw yn cyd-gyfathrebu neu yn cyd-gymaru, felly mae'r yr anwywolyn LB iawn yn cael ei ambanodwyd i un neu gwir ac mae'r yr anwywolyn hwn yn cael ei dychwelyd oddi wrth y ffwythiant. Felly os ydych nawr yn ychydig y ffael ac wedyn yn llandyteblu y dudalen, Ac na os ydyn yn mewn bynu y gar fel er enghraifft a bwth ac efe yn A ac nawr mae'r hyn yn derbyn yr gar mewn bynwyd felly nawr mae'n angen i ni i mewn bynu y gar sy'n dechrau gyda'r lethren B felly os ydyn yn mewn bynu rhywbeth fel a bwydo Felly, mae'n yn dal yn cymell ar gyfer yr un lithren, sef B. Felly, os ydyn ni'n yn rhanbynnu y gair barcud, felly nawr ydyn ni'n symud ymlaen i'r lithren nesaf achos mae'r barcud yn bodoli yn y gerfa ar llinell 75. Felly nawr os ydyn ni'n yn rhanbynnu y gair cefnogaeth fel hyn, Felly rydyn ni'n yn symud ymlaen i'r llythyr nesaf, sef D, ac maen nhw'n yn disgwyl am y gair dogfen, ond os rydyn ni'n yn mewnbynnu rhywbeth arall fel rhywbeth fowbri, felly rydyn ni'n yn cael ein dychwelyd i mewn yn ôl i'r un cymell ar gyfer y llythren D, ac wedyn os rydyn ni'n yn mewnbynnu dogfen, Unwaith eto, rydyn yn symud ymlaen i'r llythren nesaf. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn profi, mae'r uh, ffwythiant yn gweithio. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i defnyddio y data go iawn. Ar gyfer hyn, ar y ochr dde, Mae gyda ni yr cymell, llinell, i mewn yn y pregell ar gyfer yr eddyl Game Story App, felly os rydyn yn gallu alysgrifio yr ffael gyda'r er gerfa, sef ecadata.php, i mewn yn yr pregell yn uwch ben, ac yr hyn yn newid yr enw'r o ffal i rhywbeth fel er enghraifft ecrdata.js, ac wedyn rydyn ni'n gallu symud i'r pregell yn uchod ac rydyn ni'n gallu golygu y ffal fan yma ecrdata.js at yn yr un fodd fel o blaen rydyn ni'n gallu transferio yr ffurfiodaeth yma yn yr PHP i mewn i'r iaith JavaScript trwy yn gyntaf a rhywun yn gallu defnyddio'r yr alwad ar y gwastadolyn i gwneud hyn. Deilliad sydd yn gwastadol ac wedyn yr ydyn yn gallu cyfnewid y defnyddiad o'r deilliad yn yr iaith y PHP gyda'r yr un yn cyfatal yn yr iaith JavaScript, sef yr agor petrial Cronfach, a wedyn a, a rydyn ni'n gallu terfynu gyda'r er, cae petriol cronfach, fel hyn. A dyna ni, nawr rydyn ni'n gallu achub y ffeil, ac nawr imion ar ochr chrydd yn y ffael, sef yr HTML ar gyfer yr ap hwn, a rydyn yn gallu yn yr adran y peniad i mewn cymwysio yr ffal yna i mewn yn yr tudalen HTML fan yma. Nawr, union yn y ffwythiant, rydyn ni'n gallu dileu yr dillad lythrenol fan yma, sef yr ec a data, ac rydyn ni'n gallu defnywyd yr enw, yr ec a data, gyda'r eg a data fel hyn, Nawr, os rydyn yn ychydig y ffael ac yn llan y debyd dalen, fan yma, nawr, mae'n ein dweud atalog mewn bynnwch y gad dechredig gyda'r lythren yn isod, sef A, felly os rydyn yn mewn bynu a bwydo, mae'n hynny yn derbyn, beth am a gyfer y lythren B, rhywbeth fel bwthyn, Mae'n gweithio hefyd ar gyfer y lythren ec. Beth am rhywbeth fel gefnogi? Mae'n hyn yn derbynadol hefyd ar gyfer y lythren D. Beth am rhywbeth fel defnyddiad neu yn defnyddiol. Mae'r her, mae, mae hyn yn declinadwy hefyd. Nac ydy, nac ydy'r gair defnyddiad yn derbynadwy. Felly os ydyn ni'n yn golygu yr ffel ec ar data ac yn edrych ar yr cyfnod ar gyfer yr gerydd sydd yn debyg i defnyddiol, rydyn yn gallu defni, de, defnyddio geiriau fel defnydd, defnydd gar ac hefyd defnyddiadau ac hefyd defnyddio ac hefyd defnyddiol ond nid defnyddiad. Felly, yn ôl i'r poriwr ac rydyn yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel defnyddiol ac mae'r hyn yn derbynadwy, ac wedyn ymlaen i'r lithren E, os ydyn ni yn mewnbennu rhywbeth fel erfyn, mae'n hyn yn derbynadwy ar gyfer y lithren F. Beth am rhywbeth fel ffon? Mae'r hyn yn derbynadwy hefyd. Ac Yn y blaen, ati. Dwi'n meddwl mae'r hyn yn profi yn ddigonol, mae'r yr ffwythiant neu'r ffyddogaeth ar gyfer y gwiriad ar gyfer y gar sydd yn bodoli yn y gerfa yn gweithio yn digon da. Ac hefyd, yn bellach, dwi ddim yn teimlo unrhyw arafiad yn y lleiaf er fod yr maint o'r dulliad ar gyfer y gerfio yn cyrraedd hyd at dros 28,000 o eriau. Felly, yn ôl ar yr rhestr o bethau wneud, anglyn ar lle 4 i 6, dwi'n meddwl yr un ni'n yn gallu troi hyn i'r cyflwr cwblhawyd, felly yr un yn gallu gyfnewid neu alysod yr aruthnod stwnsh gyda'r er dyddiad heddiw, sef 22 dim 7 dau saif fel hyn ac yn ei symud nhw i mewn i'r adran ar gyfer y cwblhawyd. Felly, ynglyn at yr y syniad yw, wedi er enghraifft mewn bennu rhyw gar fel defnyddio, rydyn eisiau i ysgoi yn defnyddio yr un gredyn o'r gar, sef defnydd, felly os ni'n eisiau i osgoi al defnyddio yr gerig gyda'r er bon neu gredyn fel defnyddiol, defnyddadwy, defnyddiad, defnyddadau hefyd. Pan rydyn ni'n wedi mewnbynnu y gar defnyddio, Felly, i sicrhau hyn, er enghraifft gyda'r er gair defnyddio mae gyda fe a'r na llythren, felly os rydyn yn dweud rydyn yn gallu parholi ar gyfer yr ail ddigwyddiad o'r gyntaf doi trydydd o'r gair, sef y llythrennau D, E, F, N, Y, D, D, Os ydy'r y defnyddiwr unwaith eto yn mewnbynnu unrhyw gar sydd yn dechrau gyda'r y dechreuad hwn i gwahardd yr mewnbyniad, ond ar ôl cyfnod o amser, fe all y defnyddiwr yn aildefnyddio y gar defnyddio neu unrhyw gar sydd yn dechrau gyda'r yr cyntaf Dau trydydd rhanbarth unwaith eto, er enghraifft ar ôl yr tanfed mewnbyniad o eriau, ddim ond i ysgoi y defnyddiwr yn mewnbynnu yr un geriau tro ar ôl tro ar ôl tro. Felly, ar gyfer hyn, yr hyn yn gallu defnyddio y, y storfa lleol yn y poriwr i cadw y rhestr o'r geiriau neu'r dechreuadau o geiriau defnyddiwyd o'r blaen. Felly, pan rydyn yn rhitho y dudalen am y gyntaf tro, rydyn yn gallu prawfholi ar gyfer y bodoliaeth o'r gwerth yn yr ystoffa lleol hon fel hyn. Felly, fan yma ar llinell 22, rydyn yn cerchu yr gwerth oddi wrth y y stop lleol ar gyfer yr gwerth gyda'r enw ec ec ar Tanillell defnyddiwyd ac mae'r er, lythrennau ec ec ar yn cynrychioli yr enw o'r app sef gem gwell rhigalder ac yr hyn yn effro y cymwysiad o'r amlywolyn hyn ar y dudalen. Felly os yr nawr yn llond y debrid dudalen fel hyn, A dyma'r yr allbyniad. Mae'n e'n nôl. Felly, rydyn ni'n gallu dweud ar y llinell 23 os ydy'r yr amrywolyn yn cyftalu i'r gwerth neu llinell nôl oherwydd rydyn ni'n wedi transferfio yr allbeniad oddi wrth yr llawysgrifau i'r fath llinell. Felly, a rydyn ni'n gallu rhoddi y gwerth i mewn i'r anwolyn o'r gwagle fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n anllan y dyblu, mae'r hyn yn digwydd sydd yn iawn. Hefyd mae angen i ni i ychwanegu ffwythiant ychwanegol i brawfoli ar gyfer yr AL adroddiad digwydd o'r cyntaf rambardd o'r gar mewn bynwyd. Felly, ar gyfer hyn, ar y llinell 36, ar ni'n yn gallu alysgrifio y llinell, ac wedyn ar rydyn yn gallu newid yr enw o'r ffosiant i'r un yn newydd fel hyn.

ac yn ei enwi fel al adroddiedig sydd yn derbyn yr un parametr sef y gair mewn bennwyd gyda'r defnyddiwr ac dwi'n meddwl union yn y ffasiant yma rydyn ni'n gallu prawf holi ar gyfer a ydy yr gair neu y gyntaf ranbarth o'r gair yn bodoli yn yr amrywiolyn el defnyddiwyd. Os ydy, i dachwelyd y gwerth o wir, sef manyn yn arddyddiedig, os nac ydy, i dachwelyd y gwerth o anghywir neu yn glir, sef nid yw hyn yn ail-arwyddedig, ac hefyd cyn hynny i atodi y cyntaf rhanbarth o'r gair union yn yr amrywiolyn el defnyddiwyd, ac yn olaf, i ddiweddaru y gwerth union yn yr ystodfa lleol gyda'r cymwysiad

Eln defnyddiwyd, sef yr rhestr o'r eriau oddi wrth yr ystorfa lleol, holltwyd gyda'r yr arthnod gwagle fel yr gwahanwr, ac wedyn ar y llinell nesaf mae gyda ni yr amrywolyn, L defnyddiwyd, neu LB defnyddiwyd sydd yn gynnwys yr gwerth bwliaidd ac Y dechrau, mae'n en cyhwyneiddwyd gyda'r y gwerth. Anghwir, neu dy ddim, ac felly, wedyn rydyn yn dolenni trwy'r addesiad o'r ger ei defnyddiwyd yn y addesiad ec a defnyddiwyd, ac fan yma rydyn yn amprafholi ai ydy'r y gair yn cyd-gyffelybu gyda'r y dechreuad o'r gair mewn benwyd gyda'r defnyddiwr, os ydy ac nid ydy'r yr rhes cyfredol yn y dulliad yn wag, wedyn i ambenodi yr gwerth bwliaid LB defnyddiwyd i fod yn wir, ac hefyd i torri allan o'r dyluniad. Wedyn, ar ôl y dyluniad, os nid ydy'r yr gwerth bwliaidd LB defnyddiwyd, yn wir, sef os nid ydy'r yr gar neu blaen rhanbarth o'r gar defnyddiwyd o'r blaen i cynhyrchu ar blaen rhanbarth o'r gar mewn bynwyd gyda'r y defnyddiwr trwy defnyddio'r yr clyberfodd is llinell o'r gwrthrych llinell yn yr JavaScript i cynnwys yr elusennau oddi wrth yr lleoliad ar yr dechreuad, sef yr lleoliad dy ddim, hyd at yr lleoliad ar yr dwy trydydd o'r hyd o'r gair, ac wedyn i cydododi y cynhyrchiad hwn.

ac wedyn ar gyfer yr A lythren rydyn ni'n yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel barcud. Felly fan yma, dyma'r er gymwysiad cyfredol o'r amlywolyn L defnyddiwyd. Felly, yn yr un fodd, dwi'n mynd i barhau gyda'r er mewnbyniad o geriau. Ar gyfer hyn, dwi'n mynd i atal yr fideo am ysbaid ac dwi'n mynd i dychwelyd ar y diwedd o'r llofruddiad hwn. Felly, nawr, dwi'n wedi cyrraedd hyd at y llythren U, ac dwi'n mynd i mymbynnu gar fel wyneb. Ac dyma'r er olaf llythren, sef Y, ac dwi'n mynd i mymbynnu gar fel ystafell. A dyna ni. Ac dwi'n mynd i pwyso ar y botwm iawn. Felly nawr, os ydyn ni'n yn marchio i'r tab ar gyfer yr ystorfa, fan yma. A dyma'r y cymwysiad o'r doddiad ec ec ar defnyddiwyd union yn yr ystorfa lleol. Ac nawr, os ydyn ni'n yn llantdyblu y tudalen, rhwbwyso ar y botwm ei rheoli gyda F5. Ac wedyn, nawr, ar gyfer yr gyntaf gar, y cyntaf lythren, os ydyn ni'n yn mymbynnu rhywbeth fel abwyd, ac wedyn pwyso ar y botwm iawn. Mae'r er, app yn derbyn yr er gair abwyd yn atrach na'r Gwahardd fe, oherwydd os ydyn ni'n edrych ar y ffwythiant ail-adroddiedig, does dim unrhyw gwerthuso yn cael ei dychwelyd oddi wrth yr ffwythiant, felly ar gyfer yr gwerth dychwelyd, mae angen i ni i dychwelyd y gwerth LB defnyddiwyd. Os ydy'r er LB defnyddiwyd yn wir, felly mae'r er Ffwythiant al adroddiedig yn dychwelyd yn wir hefyd, fel hyn. Nawr, os yr hyn yn Llandadeblu a dudalen unwaith eto, ac wedyn, os yr hyn yn mewnbynnu y gar a bwyd, fel hyn, ac nawr mae'n yn dychwelyd yr un cymell fel o blaen ar gyfer yr un llinell, ar gyfer yr un Lythren sef A, felly mae angen inni i mewnbynnu gar arall nag ein sydd yn dechrau gyda'r yr gar a bwyd er enghraifft fel y gar awyren Felly, fan yma, dwi'n meddwl mae'n alledig neu amrywaith o bethau i nodi lawr, anglyn at yr swyddogaeth i gwirio y mae pob un gard nid yn aladrodedig. Yn gyntaf, os ydy'r yr blaen rhanbarth o'r gair yn llai nag er enghraifft pump llythren, rŷn ni'n gallu mynd yn sod o'r holl air i mewn yn yr anwelyn el defnyddiwyd yn y test nag dim ond y gyntaf rhanbarth, achos fe fydda hyn yn gwneud y cyntaf rhanbarth yn rhy fer, ac wedyn fe fydda hyn yn gwarhardd gormod o'r geri eraill. Felly dwi'n mynd i ychwanegu hyn i mewn yn yr rhestri o bethau i wneud fel hyn, sef os llai nag 5 lythren i osod holl air i mewn el defnyddiwyd, ac wedyn yn al os nad ydy'r gair yn y gerfa, does dim angen rhaid i prawf holi ar gyfer yr al adrodedigrwydd o'r gair. Felly, hyd at fan hyn, dwi'n meddwl mae'r uh, fideo hwn yn digon hir. Felly, dwi'n mynd i barhau yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen gorau'n defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.